Әнигә инде исәнлек саулык телибез. Амин. Тагы яшәргә. Әйе. Яшәргә язсын. Шушы вакытта, хәзерге вакытта тынычлык булсын. Авырмаска. Шундый тәртипле балалар инде сезнең бөтенесе. Сез шулай итеп тәрбияли белгәнсез. Аллага шөкер. Алар матур итеп яшиләр, матур итеп эшлиләр, әллә нинди тавышланып сүзләр чыгарып җырмыйлар. Ул сезнең байлык дип менә Бүген барасы булгач, шундый сүзләрне уйлап килдем инде, Сания апа. Менә балалар, оныклар кайтып, шулай табыннар әзерләп, кемнәрнедер чакырып, билгеләп үтү бик зур байлык инде балалар өчен, оныклар өчен. Озак еллар сез шулай исән-сау булсагыз иде. Хөрмәтле Сания Шәйхаттар кызы! Сезне 90 яшьлек олуг юбилеегыз белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Сезнең буынга бик күп сынауларны үз җилкәсендә татырга туры килде. Яшьлегегез авыр сугыш еллары белән бәйле. Сез, әнә шул нык ихтыярлы, җиңелмәс буын вәкиле, Ватанга чиксез тугрылык үрнәге. Бу буын, биек, Үрнәгегез, туган җиребездә яшәү мөмкинлеген саклап калганыгыз, тынычлык хакына яулаган җиңү өчен рәхмәт сезгә. Туар таңнарыгыз өметле, көннәрегез куанычлы, тәнегез сәламәт, җаныгыч тыныч булсын. Зәңгәр күкләр, нурлы кояш сезнең күңелегезне һәрчак яктыртсын. Рухлык, рух ныклыгы, бәхетле картлык телибез. Күңелегез картаюны тыймасын, яшь буын өчен кыйммәтле байлык булып, киләчәктә дә, шулай яшәү дәртен сүндермичә, сөенечтә, бу искиткеч дөньяның муллыгында яшәргә язсын. Гомер бәйрәмегез күркәм, мөбәрәк булсын. Якыннарыгыз, туганнарыгыз һәм дусларыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, озын гомер итегез. Иң изге теләкләр белән Кайбыч район башлыгы Альберт Илгизәвич Рахматуллин дип имзасын Менә ике җегет килеп керде. Берсе безнең Боговиев Харис, Илгизнең атасы, минем туганым. Менә Вәкил шулар белән ияреп килде. Ул үзе дә бер томанны әйтеп җата, мин сине шунда күрдем иде. Ага, күргән дә истә калдырган. Әйе, мин ул вакытта Сарыкоймасында эшли идем. Ә ул да Салсыптан кайтты да, Сарык фирмасына атлар карарга керде. Ул анда күп эшләмәде, маслозаводка нигә машинага тракторга китте. Маслозавод бар бит ала. Ана шуннан сөйләшкәләп җирдек тә китеп бардым мин аннан аларга. Озак очрашып йөрдегезме? Озак очрашып йөрдегез? Юк, Юк булмады ахыр, озак булмады ахыр. Инде онытылды инде алар. Ана бер ел, бер ел алар да тора. Ничәнче елда өйләнештегез? 61-дә. 61-дә. Аннары монда әни үзе генә калды безнең. Сеңлем бар ие, ул китте Фәриткә. Сәүя белә Алсуның анасы. Без икәү генә үскән. Әтиебез сугышка кадәр үлгән инде. Менә әни үстергән инде бит. Менә шуннан соң монда кайттык, мәйтәм, әни үзе генә тора дип. Әнине карарга җәбәсе. Шунда торакладык, 62 ел. Бергә яшәдегез. Бергә яшәдек. М, 62. Сугышмадык, талашмадык, Аллага шөкер. Бер дә эрләшмәдегезме Сания? Бер мәртәбә дә сукканын да белмим, Аха. истереп кайтып дулаганын да белмим. Авыр сүз әйтмәдеме? Юк, Аха. Юк. Мгм. Ничек әйбәт яшәгән. Шуңа балалар шулай тәртипле сезнең.